enhlekani yingisela munghana lona fm na ku hlanganisa kwalonga yingisela xitichi lexi ri kona ni ku hlanganisa twi kusuka haleno a ka nsavulani hi laha hi nga kona muyingiselo wa munghana lona fm ku tisela na kwalaho ka afrika wa vulavula ka nhlekani lowu na ku pfumela ku ri kwalaho nga koo u yime ku lungwa ku la ku tatwa ku hi ku Hi ku khomele yini eka nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka timhaka ta nongonoko wa hina Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM? Munghana Lonene FM yi hi ku tirhisana na swiyenge swo hambanahambana yi hetelela yi ku tisela mapfhumba ya ku tlhelela exikolweni. Hi yo mhaka na namuntlha hi ri laha aka Nsavulani hikokwalaho ka ka mapfhumba yo yalawo ya ku langutana na timhaka ta ku va ku tlheleriwa exikolweni, ku seketeriwa eh, miganga na swikolo ku vona na ku tiyisisa leswaku vana va hetelela va tlhelela exikolweni kahle eh hi ndlela yoleyo se hi ta va hi kha hi ku tisela nongonoko afrika wa vulavuri kwala eyi ni vindi mara swi vula ku ni ta dya nyama la kambe ndzi vona poto ra nyama ya kona um ni ta byela ncidanda a tshuneta mati ku um ni ta kota ku um ku ya mahlweni ni haxa kahle mixer rinoko ra ku afrika wa vulavula wu tisiwa ka n'wina hi vuhumelerisi bya ncindani eric mavasa loyi hi fambaka swin'we kusuka la ka nsavulani la um ku vona leswaku hi ku tisela vuhaxi byo hlayiseka um byo byo hlawuleka hi ndlela yaleyo kasi un'wana hi nga na yena i tatana patrick shayi kasi hi tlhe hi va na nkulukumba cedric chamber hinkwavo valawo va tiyisisa na ku vona leswaku mina na wena hi kota ku twala kahle emoyeni Timhaka ti tele minxirho wa mina kambe hi nga se bula na lava hi nga na vona laha hi nga tsakela ku twa n'wehe ku mi ri yini. Afrika-Dzonga yi langute hi mahlo ngati timhaka ta xiboho xa Khoto eh, ya Misava ya Vululami leyi nga ta teka xiboho namuntlha ku lava ku ta twisisa na ku vona leswaku eh, xana Afrika-Dzonga ya humelela ke ka njhekanjhekisano loyi nga wu tlhontlha loko yi tlhontlha tiko ra Israel eh, hi ndlela yaleyo a ku languteriwe ku sungula sweswiwani awara ya khumembirhi a ni tivi ku la ni nga koho a ni ka xiyimo xa kahle xa ku swi vona kahle swilo hinkwaswo kambe hi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku vona ku ha swi landzelela hi ta kota ku twa ku ku humelela yini ku vona ka yini seke leswi swo vula ntsena ku loko ha ha rindzela ku va hi bula na swiyenge leswi nga koho la eka nhlekani lowu hi ta va hi kha hi rhamba na wena kwalaho nga kona ka 0860002543 kumbe u tirhisa mathevula dp at sabc co za at africa munghana i twitter handle hi ta va hi kha hi lava ku ta twa ku kwalaho nga koho Wehe tanihi muyingiseri u ri hi famba njhani ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka um ta ku pfuriwa ka swikolo ku na mintlhontlhontlhontlho ku na ku humelela tola hi kha hi vulavula ngopfu hi timhaka letiya ta ku ri um ku na ku vilela loko ku nga koho loko swi ta ka timhaka um ta ku va vadyondzi um va nga pfumeleriwi ku tlhelela eswikolweni eka grade two eka grade twelve um hi ndlela yaleyo se sweswo hinkwaswo hi ta va hi kha hi swi languta muyingiseri wa munghana lona fm ntirho hi ta ka wena hi ku tisana nongonoko lowo hlawuleka wa afrika wa vulavula kusuka eafaza primary school le ka nsavulani loko nghena kona va ku pfulela gede um i nghena se leswo tiko hinkwaro ri jarateriwile eh swi leswi eh loko ni vutisa ntsinda ni ku hala ka malamulelo swi kona na ku hayi mina leswi ndzi tshama ni swi vona eh se hi ta va vutisa hikokwalaho ka yini va va tikomba ngeti va le ndzeni ka eh ka ka va jarateleriwile vona lava le ndzeni ka darata eh hikokwalaho ka yini lava nga le gedeni va tirha eh leswiwani timhaka letiya ta ku va kha ku langutiwa ngopfu ka timhaka um ta um ku sivela ku hangalaka ka mavabyi ya swindomundomu um hi ndlela yo yoleyo se hi sweswo mixero mugara nona fm leswi nga khomela swona hi tirhisa 0860002543 a va se mi byela ku na mani le studio 3 eh, studio 13 kambe um yalo a nga kona hi ta kombela hi tekela tinqingho eh leswaku hi kota ku twa ku ku na vamani eh hi ndlela leyi tlhela hi lunghisela na lava va kandziyisaka rito ka 067 ka ka 065 hi ndlela leyo ka eh, eh, eh, voice eh, ka ka ka ka whatsapp hi kota ku va na vona hi twa ku lava nga ko va ri yini kambe ke ni yimani ku byela ku hi sungule hi hundza hi le xikolweni eh xa baleni laha a, a xawela laha na ko a ku ri na ntirho lowu a wu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi munghana lona na fm hi ku tirhisana na vambazima eh wa cheche foundation lava a va vona leswaku eh, ku nyikeriwa junifomo hi hi tintlhelo ra tintangu eh, na tihembe na tiburuku eka vadyondzi va swikolo swinharhu swa laha axawela swikolo swa koho ku nga eh, mukula eh, baleni eh, na kwezu ya ya xikolo lexi a kha ku nyikeriwa ha swoho eka ku nyikeriwa junifomo laya kasi ke sweswi hi le faza primary hi laha hi nga koho eh, timhaka ti tele leti hi nga ta va kha hi bula hi tona kusuka laha hi nga kona mingiseri wa mugara lona f m eh, ha lava ku vulavula hi timhaka to toleto eh, ta eh, ku pfuriwa ka swikolo eh, ka ha ri na vatswari lava ni tsalaka mapapila va kombisa timhaka ta ku ve le hansi ka ntshikelelo swinene loko swi ta ka timhaka ta eh, ku kuma swivandla swa ku va va- eh, ku vana va vona va dyondzisiwa eka swona hi ndlela ya yona se ke na wehe ku rhamba mixo ra mina 0860 002543 u nga kandziyisa rito hi ndlela leyi kota ku twa na rona um kambe ke u bela riqingho hi byela ku loko swikolo swi kha swi pfula swi kutani xiyimo xi njhani kwalomu mi nga kona kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla endzhaku ka loko hi ta va hi hundelana hi swa swa mixta mungarhalwana fm akhensa swinene loko yi yingiserile u nga yi kuma eka swihondzo sweswi ya ntolovelo na yo sabc plus hi ndlela yaleyo 0860002543 eh loko swikolo swi kha swi pfula swo kutani kwalaho nga koho timhaka tindlela tingani a hi tweni ni wo sungula muyingiseri eka 0860002543 hi ta ri mhaka leyi ya ku va vadyondzi va nga pfumeleriwi ku vuya eswikolweni hayi a ya ha tirhangi eh ku ya hi hi tsalwa leri nga rhumeriwa hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eh hi ndlela leyi na maxiphorisa va kola eh na vona ni vone eh, eh mbulavuleri wa xipho- wa xiphorisa xa eh mupani eh eh, surgeon Ri- rikhotso va kola eh van'wani va lava ni nga ta va vutisa eh na ta ni ta kombela ncindani a a a hi pfuna ku va hi va hi va kuma hi ta kota ku vulavula hi va hi vutisa hi va vutisa hi timhaka ta eh leswi a swi nga hehliwa hi muyingiseri ku va swi twile ke eh hi ndlela leyi kambe sungula ni twa muyingiseri ku khome yini eka nhlekano wa siku namuntlha wo sungula hi loyi nhleka Eh, Hlekane empfhukeni Botshead. hi pfukele minjhani edi Ah, empfhukeni Botshead. Eh, eh Botshead, ah hina ka ward leyi ya hina like Gawula, Khala na Miyeshe na matiko lama nga kusuhani kwala nga na hosi Mapindana a block 2 ka lava hosi Thomo a hina challenge vana va le ku yeni xikolweni ene hina tanihi vatswari na ti S G B hi supportive and then ka leswiya ti allegation letiya ta ku n'wana loko a feyilini a nga ka matric a nga pfumeli ku tlhela xikolweni hi hava that policy a mm. a a department of basic education so loko a ni nga tivi ku vatswari va lava va va ta va ta complaina ku n'wana loko a hule diploma hi certificate a nga pfumeli ku tlhela xikolweni a ni tivi ku va na ti-s g b na a ni tivi ku va khoma timithingi na na na s g b na mathicara na se but lexi ni lavaka ku vula xona ku hava n'wana na wun'we a south africa loko a feyile matric loko a lava ku a lava ku antswisa e certificate ya yena n'wana wa pfumeleliwa swi aleriwe sweswo but currently mina lawa ka wadi ya hina leyi ku nga wadi eight ni gawula ka na ti-neighboring villages ta hina thomo na va block three na na va mhlaveleni mm. a hi a ku na challenge le ku advise ka vana va hina a va tlheli xikolweni va tiyimisela va va discipline a hi na challenge ku fikela ku fikela se botet na mitwa ni mitwe mukhambi vulavula hi mhaka yin'wana ya nkoka swinene i diya ku eh swi kahle ku tanihi vatswari hi landzelela timhaka ta dyondzo ya vana va hina eh, hi tindlela hinkwato hi ku hambanahambana ka toho eh, hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku fika kwalano ku hi ku vona ka n'we eh, swi vula yini swi vula ku vanhu va ta kota ku tiva ku ku endleka yini ku ku ya mahlweni hi timhaka ta swa xikolo hundred percent bot dyondzo ya n'wana i thichara i n'wana na mutsari that's why hina ka like hatla miyexe ka last year hi december loko xikolo xi la ku pfala hi ya vona budget hina half a million five hundred thousand ya ya twenty twenty four ya vana va hina grant ya ni a va yi kumaka xikolweni so ha yi tiva budget ya hina e so tanihi mus- hi hi mutswari ni fanele hi tiva ku ku famba yini exikolweni vana va hina va discipline na vana va dyondza na va hlonipha mathicara na mathicara va na challenge ya yini hi va supportive se na va- na vana va va chavanyana ku "Hey, papa wa ta laniwani ma swi vona e ni ta byela papa se se- swi na a positive impact loko hi pfuna hi nghenelela ka dyondzo ya ya vana va hina tanihi vatswari botet namitwa namitwa namitwa botet ketseri swinene ni siku ra n'wina yanani mahlweni um mi hi seketela ku dya ku engeta ya mi vona tinghala kwala ka savulani mi hlayiseka botet twanani munhu la nga ka miyexe i ri mhini vona tinghala There you go. Thank you. hi kona ku ta korekela wena afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka sabc plus enhlekani Eh na vaxoni. a hi a hi swara n'wina mi ri yini Ha eh, no mina a ni ta ku eh ni mi twile siku rin'wana mi vulavula kwala ka wireless leyi. a ni ku swilo leswi leswi mi vulavulaka hi swona swa swikolo swa milawu na leswi swa ku service delivery a ni ri ku yingiseleni se timhaka ta xikolo timhaka ta milawu timhaka ta service delivery ngopfu sweswi nga ta nghena hi swona mi te ku na kun'wanyana hala ridama mapatu a ma fambeki mara loko swi hete ku ta ka pet khalanga ku ye ku ya khuleriwa swi hi byela yini hina vaakatiko na sweswi Vana va xikolo va ri lava nga pasa ntangha khume loko va lava ku ya tlhelela va mikisana na va antswisa va arisiwa van'wana vatswari kambe ni n'wi twile n'wana karhi a vulavula kwalano ku a swi kona sweleswo na yena munghana lonene a vula sweleswo ku tlhelelani mi ya antswisa se tiko ro ka ri nga ri nawu hi ku hlaya ka hmm. king martin king martin luther junior i te tiko ro pfumala nawu ro pfumala vutshamiseki ku va na ku getsela ku nawu a wu le ku tirheni sweswi swi endleka kumbe swi vulavula ka afrika va vulavula hi le ku swi tweni na tona mi ri na advocate ntsako mi mi yima na n'wina ngo ka leswi a mi karhi mi swi vulavula a mi nga la huma swi fana na sweswi mi vulavulaka swona mi nga tirha swokwana ni swa swikolo loko mi vulavula hi act fifty one ya nineteen seventy seven na na kulukumba ntsako bale va nga advocate mi vulavula hi confession mi vulavula hi admission Hi vulavula hi ku lahlekeriwa na ku luzekeriwa leswi na Minisitara Lamola a nga vulavula swo ku Act leyi i ya khale a yi cincekike kambe a yi le ku cincekeni mi tlhela mi khumba nkulukumba wa luzi mi tlhela mi khumba ku nawu wu ri yini hi lava nga lahlekeriwake sweswi ni vulavule hi hoyi hoyi hoyi hoyi loko se ni heta hoyi hoyi loko na wu ri kona sweswi ni nga vulavula hi martin luther junior leswi a nga lova a swi vurile na kofi anana wa united nation ku na holiho ya ku mupresidente hmm. kokwani jacob zuma va nga nghenela ku va khate tepi mara nawu lowu ya wu kona i wu vurile khosa kwalani wa anc ya yele ya vandla na nawu wa vumbiwa wu kona tlanga ndza rivaleni ka act one o oh eight ya nineteen ninety six famba mi ya languta section forty seven e Loko munhu a za a kumeka a ri na nandzu ku tlula 12 wa tin'hweti ku ya 16, a nga ngheneli ku va xirho. A hi basisaneni kwanani hi landza Vumbiwa leri na vona nkulukumba Zuma va ve Presidente va tiva Vumbiwa leriwani. Swi tlha swi teka ntlhanu wa malembe loko swi nga se expire a wu ngheneli ka xivandla xin'wana na xin'wana etikweni a wu ngheneni i fane i ya tshama a handle. hi swona swa swivari ngongolo ku ri hava mm. optionlokotiyisi ngopfu sweswo hi kona swi herile ni khensile swivari kambe hikokwalaho ka yini swi twa longe hikokwalaho ka yini swi twa longe ti vanhu va twa nga ri a swi a swi tiveki swilo leswi no ma tiva loko mo ku na ku na ndlopfu ndzeni ka yindlu a mi nga landzeleli na mi ta landzelela na wo vulavula ka phete na na na na na na peluka sweswi va vulavula hi ku nongonoko wolowo i wutsongo wu fanele wu ngeteriwa nkarhi a ni kambe me ni vula ku a swi koteki ka ku wu nga ngeteriwa swa koteka wu na nambara yo lewu ku hlamula xivutiso yan'we ya vanhu va yingiseri vo talo va le ka afrika wa vulavula hi thwelufu ku ri a ku ri na nhlikana mara hi ku a swi koteki ku cinca nongonoko wu ngeteriwa hi ku minongonoko yeleyo ya kwalani yi birijiwile a swi endliwi hi loyi a nga khoma ximhandzana a no a no xava makhavichi ka seserosi leswi swi nga birijisiwa swona swa minongonoko hala mahlweni ku mm. ngetela nongonoko a swi koteki hala ndhaku a swi koteki hikokwalaho ni nge xivutiso xa n'wina I ku languta munhu mi nga languti nawu mi ndla nawu mi rivala loko mi ndla nawu loko i ndla murhi wu bava swinene ni tshama ni vula sweleswo i rivala ku nawu i ta wu nwa loko u twa mukhuhlwani wu ku bavela ivi swi nga matihlo se tiko ra ka hina ri ri babadi banana republic mm. swi nga mi byela mm. ri banana republic yini a tikhorweni eka vumbiwa atikweni Varhangeri va lava hi nga tshemba vona a va landzeleli nawu. Nawu wa languta wu na matihlo lamakulu wu tlhela wu leha leswi swi nga ri ki swona tanihiloko mi mi byela hi Kofi Annan na King Martin Luther Junior. Non khensile sibari. siva ro mina ni khensini na mehe hlayisekani ku dya ku engeta fambisa sweswo miyingiselo wa munghana lona fm makume mbirhi nhungu timinete ntsena ku bile awara ya khume mbirhi nakona ku ya afrika wa vulavula hi ku tisela ku wona kusuka la ka nsavulani ha ha se ku sungula ku tsakisa hi leswaku loko i vona i vona vuwalawala lebyi wa swi vona ku ha se se hi le hi le kaya la hina un'wana la um muyingiseri hi nga se ya ka tinhlokomhaka timanga u nge hlekani

ni mi yingiserile yanani mahlweni boti wa mina Eh, good pet. a a a n'wi suseni ku yaloye ya- na yena kumbexani na xiphiqo xa network ku fana na mina eh hi ku na khana ku ni n'wi yingiserile a nga ni twi kambe hambiswiritano mi tirha lona fm a hi kumeni a hi kumeni van'wana 0860002543 mingonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lon fm makumembiri nkaye timinete ntsena ku bile awara ya khumembiri hi ta ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava um ka hi loko hi teka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ncindani ni kombela mi byela lava nga le studio leyi va va hi lunghangisela ku eh hi kota ku twala kahle eh loko hi hi koka ku hlayiwa ma, ma tinhlokomhaka ta mahungu eh hi ndlela leyi nakona ku ya Afrika wa vulavula ka- ka mngana lona FM makomba ndlela tsundzuka ntiri hi kona la a a Faza Primary School la ku nga na eh ntirho wa ku va ku nyikeriwa hi uniform eka vadyondzi hi ku hambanahambana ka vona endzhaku ka loko swiyenge swi teke xiboho xa ku vona leswaku eh vadyondzi lava va nga va ku va ri hansi ka ntshikelelo va kota ku pfuniwa ku ya amahlweni hi ndlela leyo se hi ta va kha hi ta rhangeta ku lava na eh, mufambisi la eh ncinta ni ta kombela ni vitanela sesi rose na vo hi ta hi ta vulavula na vona hi twa ku eh koza hi ta hi ta tikuma hi ri la afaza eh swi nga va swi susumetiwe hi yini hi ndlela yaleyo nako hikokwalaho ka yini munghana lawulen f m yi teka xib- xiboho xa ku famba hi tlhelo rorolero sweswi a yini hi ya twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we eh, ivi kusuka kwalano hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu mahungu eka sabc ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kingsley Phetty, tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi matsalanankulu wa vandla ra ANC Fikile Mbalula u vula leswaku vandla ri ta kanela hi xiyimo xa khale ka president wa tiko Jacob Zuma hi nkarhi wa nhlengeletano ya huvonkulu ya vandla. Vatswari lava hlundzukeke, vadyondzisi na vadyondzi esekendari ya Vadumedi va kombela mfumo ku nghenelela. Mahungu hi xitalo hi awara yan'we. Palamende ya Rixaka. Ayi buti minjani? Hi pfukile minjani buti wa mina? Ya hi pfukile. Khuluma na Andros la pinya ri mbombela la. Inkombo ti Andros. Okay, ni lo ku hlamula katsongo la buti la ka eka ka xitshoko lexi khulumaka hi xona xa ku thwasa na u lavisisi leswi. Ya, ya. Le haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu. Mara mhaka leyi ni yi vonaka buti Pat nga ku swa ku thwasa thwasa swi nga famba swi ya Se e munhu a ya swi phasa kahle etliliniki va fika va ku hayi a wu vabyi wehe famba u ya phasa na ku fika u approve-we etliliniki swa ku va ma ku approve-lele munhu ku vabyanyana se hi Xikwembu a nga ku se a rhobiwa. Mi ve ka se a tliliniki a tliliniki va ta ndlisa ku yini? A tliliniki va a va sungula munhu a kambiwa swa ku a nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va le ku ya va zona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku ta lapha va mandla va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa e a va sunguli tliliniki a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba ni mi twile afrika wa vulavula hi sweswo mingiselo munghana lona fm makomba ndlela khensa swinene loko ma hi lombe ndleve 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lonene fm yi vana hi nga heti nkarhi ni sungula ni vulavula na, na mufambisi eh, wa minongonoko hayi hi xilungu hi sweswo hina ho tiva ku mufambisi wa munghana lonene lava hi nga na vona la e sesi rose chavalara i vani hi bula na vona hi twa ku kahle kahle eh lexi hi tisaka la afaza primary lexi xi nga hi susana leyi a hi ri abaleni eh tanihi munghana lona fm hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo lexi eh setsorozi nhlekani hi mi amukerini na ku vuyisa ka lembe lerintshwa e inkomo tlanga na eh le ka vayingiseri va nongonoko wa afrika wa vulavula loko u ta ka afrika wa vulavula hi swo i fanele ti ti lulamisini ti va timhaka ta wena hi ta kota ku bula kahle ku hi se ku yini la se u fanele u ta ku u tiva xitori xa wena na swi twa loko va vutisiwa van'wana ku eyi a ni naveli ku tikuma ni nghene ka nongonoko lowuya a khetsa sesi rose namuntlha hi hlanganile laha um eka afaza primary um hikokwalaho ka migingiriko ya ku seketela ku tlhela ku pfula ka swikolo ka munghana lone f m kambe a hi sunguleni leyi hi nga sungula kona a baleni tanihi xitichi hikokwalaho ka- ka yini swi ri na nkoka ku hi endla mapfhumba lawa na ku mi vone yini loko hi ri le a, a, a xawela e a a hi sunguleni a a xawela khalanga laha hi nga vona ntirho lowo saseka swinene wu endliwa hi va mbazima wa cheche foundation hi ku tirhisana na munghana lonene fm ni mi twini mi hlamusela ni nge he tlheleli ndzhaku eka vayingiseri kambe tanihi ku hi tshemba ku minete yin'wana na yin'wana hi kuma muyingiseri wuntshwa laha hi nga vona va mbhazima wa checha va nyikela vana va ku ringana ha 300 va nyikiwa sete ya ku helela ya yunifomo hi vula tintangu hembe na buruku ku nga ntirho lowo saseka swinene hi vurhangeri bya butinyiko maluleke um hi ri xitichi hi vona swi ri na nkoka swinene ku seketela dyondzo ende lexi xi endlaka leswaku hi seketela dyondzo hi ku hi yona vumundzuku bya vantshwa va hina kambe loko ni ni twa swivulavuri va karhi va vulavula lava a va vulavula kusuka kona le a a a baleni le a hi ri kona a a xawela a va- a va kombisa nkoka wa ku hlayisiwa ka yunifomo hi vatswari xin'wana lexi ni rhandzaka ku xi vula khalanga um tiko ra hina ra afrika dzonga Loko hi ta aka timhaka ta ku hlayisa vana hi tlhelo ra nhlayiso ku nga social development mm. um hi vona ri swi endla hi ndlela leyi ya kahle loko i velekiwa a afrika dzonga i kuma dendo lowa ve ri child support grant swa mm, mm. lowu fambaka ku ya fika kwale ka va khume nhungu wa malembe loko se i heta kwalano ku na 350 i heta kwalano hileswo yi fambi ya pexenini laha swi ka matiko man'wana swi nga ri kona hi swin'wana leswi hi faneleke ku tlangela mfumo wa hina so lava vatswari va kumaka mali liya ya ya ya ya la Afrika Dzonga khalanga mhani pfumeli ku ku na xisiwana hikokwalaho ka ku eh mfumo wa hina wu kota ku va wu seketela em va vadyondzi hambi lava va yaka a tiyunivhesiti eh ku na mpfuneto xikimu lexa xa mpfuneto wa timali ku vona leswaku vana va dyondza so laha afrika-dzonga mina khalanga a ni pfumeli leswaku ku na n'wana loyi hi n'wi vulaka ku i xisiwana va pfunetiwa kusukela ehansi ivi na loko se u ya yunivhesiti a ku na ku n'wana a pasa kahle a nga swi koti ku ya eyunivhesiti se hi ri munghana lonene hi yo mhaka hina minongonoko um ya tidyondzo laha um ku vulavuriwaka swo hambanahambana leswi fambelanaka na tikhariya ku na vana va kota ku tiva ku loko va ya apulaya eswikolweni hi ku hambanahambana va ya va ya dyondzela yini kwala ka afrika wa vulavula um mi kota ku rhamba um vurhangeri kumbe vufambisi eka tindzawulo ta dyondzo um ni twe mi bula na va um mfumo um wa ngo mfumo wa xifundzha xa mpumalanga um ni twe mi bula na tatana elija mhlanga ni twa mi bula na va xifundzha xa lipompo ku komba leswaku hi ri xitichi ha khumbeka swinene hi vumundzuku bya dyondzo ya vana va hina hi ri munghana lonene fm hi khutaza na van'wamabindzu ku va va titshineta ekusuhi na hina hina hi hava mali mm. hi mm. hava xa ku nyikela kambe hina moya um loko va ri kona lava kotaka ku ta aka hina va ku hi va gongondza va ku hi ya nyikela swa ntsengo wo karhi ha languta ku ri vanhu va nyikela swa ntsengo wo tanihi kwini hi ku i- i mali ku va khalanga pet mathevula a ri la a faza namuntlha ku va xibazani lexi xi ri la i mali ku va xayi a ri la i mali ku va na mehe ni ri la i mali so ha swi languta sweswo so hi lexi hi xi kombelaka sweswi loko mi- mi- ni pfumeleleni khalanga ni vhela ni vulavula hi makungu ya hina lama hi nga na wona ku nga ri khale hi ta nghena aka ku tlangela malembe ya makume ntlhanu nkaye munghana lonene yi karhi yi haxa hi ti-one ta february hi ta va hi karhi hi haxela vayingiseri nongonoko xikan'we wa phaphama na va phalaphala tanihi leswi hi nga tswariwa siku rin'we mm. ivi hi xa mundzuku wa kona hi ta kongoma exifundzhenikulu xa gauteng mm. leyi yaka a palms oh, yeah. e, loko hi suka palms hi sonto hi ya a thembisa emakhwayeni laha ku nga ta va ku ri na timitsu eh ba ri timitsu ta ta ta xigaza eh mm. timitsu ta vatsonga mm. eh va nga ta va karhi va hi nyanyula na madyambu akerekeni ampfuxelelweni and khohlonyana vito ra kona kambe naswona swi ya humelela kwala thembisa ha ha ri na mapfhumba mo tala lama hi nga ta va hi ri na wona kwala ka n'hweti ya februwari hi kombela mabindzu ku va va hi tshinelela va hi pfuna ku hi endla leswaku ku tlangela ka hina ku hlawulekile loko ku ri na khalanga enterprise leyi ni swi vona ku hi nga swi kota ku xavela va munghana lonene swikipa swo saseka a swi amukela mm. hi nga kota ku hi xavela kepisi ku hi nga tshwi hi mumu hi kota ku nyika vayingiseri a va ti va hi pfuna ku vona leswaku nongonoko ya hina leyi nga yi kunguhata yi famba kahle ene ene loko mi nga vulavulanga kutani a swi a swi bihi phela ku nyika xikombiso hi va lava na vona va- na vona va nge le ku hi pfuneni va xavaka nkarhi va va ku va ri koho Eh, ku fana na va mhlangaveza Veza. lava va nga hi pfuna leswaku Eh. hi va na eh, promotional material yo saseka Mm, swilamba leswi hi mbalaka swikipa leswi hi swi mbalaka Mm. eh, hinkwaswo na le na mabodlela mo saseka Ai. mo ni ta branding Matu- eh, matu- sweswiwani mbale na xin'wana xikipa hi lexi Eh. hi ma xi vona Eh. xi xi na na bangi Eh. eh, ni nge chavi ku yi vula hi Va ka- ku- i va ka standard Standard bank Bank. i bank leyi hi tirhisanaka na yona Yes. lava va vonaka leswaku hi languteka kahle so mm. ha kombela ka van'wamabindzu van'wani ku va va hi kota ku ya amahlweni va titshineta kusuhana na hina aha se eh, a hi hetseleni ke um mi tiva yini n'wina hi ndhawu leyi ya ka nsavulani mani tivi nchumu loko ku ri ka mi swi tivi ni kombela loko mi suka la mi vhe mi hi lavela la nga va va hi ya byaka hikokwalaho ka yini hi le ka nsavulani xa vumbirhi hikokwalaho ka yini loko hi nghena laha hi nghena hi gede ni tivutisini loko ni nghena mara lembe na lembe ne a ni eh. ma swi tiva ku ni munhu wo ti rhandzela ku ya masonjeni eh. ma tele ngopfu hala ka sawulani se i khwati ra tiko leri na ri tiva ku na eh. vazukwa ra ka mangmangi na ri tiva tiko leri mm. mara a ni tivi xivangelo xa ku wayi va ku hi le ka nsavulani mara na ku hikokwalaho ka yini ku pfuriwa gede loko hi nghena ni tivi ku kumbe ku na nyama ya swiharhi kumbe ku ndleka yini a ni swi tivi no tshemba ku ni vone va vukosi va ta hi mm. hlamusela ni ta famba ni mi lavela vuxokoxoko bye byo khalanga a khensa swinene rosana inkomu inkomu sweswo mi ngisela munghana lona fm mfambisi wa minongonoko ka munghana lona fm i, i rosana sisi rose chavalala hi vo hi fambaka kona se swi se mi ngisela munghana lonene hi fambini eh, se ni ku byeriku hi le afaza primary school eka nsavulani lana ko i ntirho lowu nge le ku tisiweni ka n'we eh, hi ku seketeriwa hi swiyenge swo hambana-hambana eh, ku katsa na va eh, mahumani incorporated va kha va famba na va spash khumba hi van'wani va lava nga vona leswaku ku hetelela ku vonaka ku eh, pfhumba ra muxaka lowu ri hetelela ri famba kahle va xiphorisa va tini hinkwavo ni vona na brigadier sirakwana va kola eh, ku va va ta vona ku eh ku hlayisekile la hi nga kona hi ndlela yaleyo sweswi ni vona dokodela ks maluleke eh va kha va pfula ntirho hi xikhongelo eh hi ndlela leyi ni ta vulavula na va- na lava va nga le ku yi lunghiseleni ka timhaka ta swa tintambu ku a va na ntambu eh ya ku ni tisela nchumu la ni ke a ni ta fane mi twisa eh leswi swi nge le ku endlekeni hi ndlela yaleyo enako loko afrika wa vulavula ka mugana lona fm makomba ndlela hi ku tisela wona thi kusuka haleni afaza primary hi ta lava lava va nga kondletela ntirho lowu va ta va ta va ta vulavula na hina va hi byela ku hikokwalaho ka yini va teka goza ra ku va va kondletela ntirho lowu va va va kha va ku hi ndlela yaleyo loko ha ha rindzela vona ku va ta a hi ku tshumingisi rome hikwalaho nga kona hi le ka 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula timhaka ti tele la tikweni leri eh a hi ku ku leti wo yi nga na toho timhaka i tingani teti hi nga vulavula hi toho vhiki hinkwaro na leti ti nga le ku humeleleni kwala u nga kona 0860002543 eh hi ndlela leyi mtani khomela mingisero wa mehe loko swin'wana swi pfa swi nga twali kahle eh i- i ku m- network yi pfa yi hlwela ku va yi ni yisa a pulukwani yi kota ku ta ndleveni ya wena hi ndlela leyi hi yo mhaka mi kuma ku mingisero n'wana yi ta ni xeweta loko mehe a kha a ni xeweta eh mheni va ni kha ni vula swin'wana kambe hambiswiritana hi ringeteni hi ya mahlweni i nhlekani yi mi amukeleli ka munghana lonene I am Dali Botet. hi fokeleli hi ngo vona mina n'wina mi ri yini Eh, a ni pfuna vhiki leyi ta ku mi vulavula mi khombe ya a lava ku ta ndzi nga tanga ku mi vulavula hi pasi leri ri huma a ka N one ri nghene left leyi ra humelela eleba pasi leri nga ku tanga ku nghena n'wana wa mapasi a hlasela ku ri pasi leri ri pfuriweni hi December hi vuyile a za ndzi vona ku ri ka tirhaka pasi mi mi vula ku ni vulavule ku yini xikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka sabc plus pet na problem ya xikolo xa ka n'wamhambi xikolo xa ka n'wamhambi vana va hina a va mbali yunifomo yi helela Anla ta ku, Ka vatswari, hina hi nga na, hi yisaka vana xikolweni ka n'wamhana, a hi ringeteni ku pfuka hi tlhogomela vana va hina. I nge tshiki n'wana a ya xikolweni a nga mbalanga tintangu ta xikolo. I kuma ku i na tona mara a nga mbali, wena mutswari a wu n'wi languti ku u mbarise ku yini. A hi ringeteni ku hi va, hi, hi tlhogomela vana va hina loko va ya xikolweni. Swi nyumisa ngopfu n'wana a mbale yunifomo henhla hala hansi a mbale tintangu to ka ti nga ri ta xikolo. Ene ti ri kona tintangu, n'wana a nga tlhogomeriwi. A ni ta ku ka hina vatswari va vana a hi tlhogomeleni vana va hina loko va ya exikolweni va mbala yunifomo va va kahle e botpet mhaka leyi ya vava leyi ya ku feyila ka vana va xikolo va ka nga ha vuyeli kumbe va ku famba ndla supplementary kumbe i pasi higher certificate va ku i nga a wa ha tlheleli reason loko i pasi higher certificate va ku nga ha tlheleli a va ku hina hi fika hi huwa hina hi va ku khiviye ra vumbirhi ku after ku se hina phepho hi fika hi huwa whether by sela va taku ena yi nga ri ena yi nga ri yona mhaka leyi a yo makele leyi hi mhaka ku vanhu va vanhu vo tala exikolweni mi nga dyondzaka xo va nga obtaina ti-bachelor hi lava a va a va kume ti-high certificate for the past year then the following year va fika va ba ti-bachelor hi ku a va tinyiketela but phethe ni nge tlheleli lembe hinkwaro xikolweni ku ni ni tlhelela ku ya antswisa ni tlhela ni fika ni tlanga ka ka twenty wa vanhu swi endla ku ri wun'wana a nga ta fika a tlanga so mhaka leyi va taka na yona va a va yi lunghisi ya ku va at least n'wana loko kume hayi a tlhelela xikolo loko n'wana feyerini a tlhelela full etlilasini inkomu hayi a yi endlekani both pets mbalavula na laki wa le ilima mugangeni wa mabedengwa no loko angula ya lowu a nga nghena kwalaho a kombisa hi timhaka ta patu ra le ilim to bandeli ya kopo ni tshama tlhelo ka rona mina na sweswi ni nga ku vulavuleni ni kwala tlhelo ka rona patu rero ri le ku tirhiweni hi nkarhi lowu a vulavulaka hi wona wo vo madecember a va pfarile a va pfarile vatirhi mara sweswi va vuyelerile january leyi ve le ku ri tirheni ri le ku tirhiweni ri lava ku sungula ku cheriwa xikontiri kusuka four way elim ri le ku tirhiweni inkomu like we le elim amabedele Eh mjhani mpfuka bot pet eish i na problem mana tiko ra ka mhinga la zone 2 lanwani ku na transformer hi bot pet a le yi zumba yi le ku weni hi bot pet loko gezi ri famba loko ri vuya ya wa loko ri famba loko ri vuya ra wa i a ku le ku tirhekeni la ka mhinga laniwani ku nga sweswi na wa three days khale va ka escom hi va foyinela va ta va ta yimisa loko ri vuya ku gezi ti load shedding loko ri loko ri vuya loko ri famba futhi tlheriwa hayi botpad a ku tirheki la ka mhinga la zone two laniwani ee loko va hlamusela va ku byele ku yi rhanga yi lika oyili transformer liya samla ku va ka escom va ta mani Va ta va ta hi byela ku i problem ya yini, heyi hi le ku tikeliweni la ka Mhinga laniwani, hi le ku tikeliweni la ka Mhinga la va ka va ka va ka Eskom hayi a va va ta hi pfuna bot pad mani ha ha fa ha ti sona hambi ko phatsamanya xinyenyana gezi ra kona ro wa yi wa transformer ya kona a ku le ku tirhekeni la ka Mhinga la zone two bot pad hi pfuneni hi pfuneni ku humelela yini mara la tikweni ra South Africa mara. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi whatsapp na telegram eka 065 744 3911 sweswi hi kona ku ta korhekela wena afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka sabc plus ilovanga remix ra mugara ro femi khume timinete ntsena ku pila wara yan'we a sweswi nge endli nchumu sweswi laha hi nga boha ko hi bohe ku kulu lera ra ku ha se u ta hi twa kahle u ta twa na loko hi khohlola na ku ri ku afrika wa vulavula hi ku tisela wona kusuka la ka ka nsavulani a faza primary hi laha hi nga kona mixi ra mugana lona f m eka nongonoko wowolowo se ke a ni lava ta ku byela ku hi kota ku va hi languta eka mhaka leyi u nga va ku u ri na yona lava va nge ri kunguhateni na ku lulamisana nongonoko lowu hi ta vuya hi bula na vona ku ya mahlweni um kambe sweswi a hi sunguleni hi ya mahlweni hi twa letin'we mi nga khoma tona hi khensini n'wina mi nga rhumela ti-voice notes hi ndlela yeleyo ka mi hi nga a zone two mi vulavula hi timhaka ta eh, ti-transformer na timhaka ta ku xitsana xitsanana yawa yi swi ku endleka timhaka leti nga kona mingisirhome i ku loko transformer ya n'wehe yo va yi yi kha yi tikeriwa swa boha ku mi nga hetelela mi va na na xiphiqo xexo mi hlanganaka na xoho xa vumbirhi va ka escom va le ku tirhiseni tlhelo ndlela rin'wana masiku lama ene ndlela leri va nge le ku ri tirhiseni va ka escom ri ri ri ri loko ni ri langutile va nga va kha va lava ku ta fikelela swin'wana kumbexana sweswiya swa ku vona ku vanhu va hakela kumbe yini kambe swi hetelela swi tlhe swi vanga na ku van'wani va teka va tindlela swilo hi voxe ni tsundzuka mugangeni wun'wana hala a a a sikonya hala a a, a matox va va va, eh, transformer ya vo yi wili yi heta nkarhi va kha va nga ti va kha va foneriwa va nga ti hi mhaka ya ku va ka escom va vula ku vanhu lava a va hakeli gezi va tlhe va ya va ya ti pfuxa le voxe va kuma ku ho laha xi wili hi laha va pfuxa se swin'wana swa leswi kumbexana na vo va ka escom a va fanele va tirhisa tlhelo rin'wana loko ku ri ku va lan'wa vanhu hi mhaka ya ku a va hakeli a va lavi ndlela yin'wana hi ku loko ku ri ku ka ha ri na infrastructure ya vona kambe va nga yi laha swi va swi nga ri kahle ni ta vutisa maseve wa mina francis ku eh a nga mi pfuna njhani ku mi hetelela mi vona ku eh a mi hlanganisa na laha a rhangelaka ka tlhelo rorolero va kota ku mi tisela eh ku va ta va ta kamba ku xiphiqo i yini le ka mhinga a zone two loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa gezi ndlela yo yoleyo zero eight six zero double zero two five four three nakona ku ya fika wa vulavula ka munghana lonene fm a hi koti ku wena u angula u ku yini khome yi mhaka nhlekani lowu un'wana mi yingiseri ku nga va ku ri loyi nhlekani hi mavukereli ka munghana lonene fm hlekani eh swi tikomba eh nga si va na munhu laya eh hi ndlela leyi boothpath i moses mnisi kusuka la cotton dale a va pfumeli n'wana a vuyela ka matric loko u lava ku vuyela va ri famba a gwanya mqondo a okhonhuku evile va kumaku exikala vito ku ve mhele ku tsala hlaya kusuka le henhla a tsala na vito ra yena kambe n'wana minghiselelo nhlekani nhlekani bot fete minjhani hi pfukeni n'wina minjhani boto mina hi pfukeni mi vulavula na peter chauke ka heke ka zinzi a hi chauke Uh, a ni tivi ku kumbexana ni ngo va ni kha ni tlhelela ndzhaku kambe a a ni zama ku fona tolo ni la ku vulavula hi mhaka leya ya ya swikolo leya ya hayi yana yana ni mahlweni sweswiwani swin'wana na swin'wana leswi mi nga na swona hi twa swona ya ma tiva eh, ku na problem ngopfu um aka mhaka ya system ya education especially hale matlhelo lama hina hi tshamaka kona hale joni halawani swi le ku vaveni ngopfu um eka vana va xikolo vana va xikolo va tsandzeka ku nghena swikolweni and um ndhawu leyi ni tshamaka ka yona ku na tifojari to tala ti nga ku endliweni ta maphepha and um ku nghena nghena vana hi timali ku hakeriwa tiprice ku vana va nghena hi timali hi maphepha yo fojiwa vana va hina va khome ti-certificate ta original va nga ku mm. eh, swi le ku vaveni ngopfu swi le ku vaveni ngopfu ene vana va tlherisiwa exikolweni va byeriwa ku a kuma xipeyisi mara loko u langutisa u kuma vanhu va le handle va fole layeni va khome maphepha yo fojariwa un'wana a mm. tlha a vula ku ha mheni u humese two point five wa mi n'wana endleni wena i nga na ti-right ta ku n'wana wa wena i fanele a va xikolweni hi le ku kaya ka yini na swikolo leswi swi nga laha cosmosity hinkwayo mara va ku byela ku a ku na space mm, so eyi mm. swi le ku swi le ku vaveni ngopfu swi lava department of education yi nghenelela eka mhaka leyiwani hi ku na cosmos city laniwani a ku na vusopfa byo byo tala ngopfu byi nga ku endliweni na vusopfa byi kulukumba ngopfu vanhu lava va tirhaka ti-admin va tirha mulumu swikolweni lomuwani va teketela timali ka vanhu lavaya va nghenisetela vana hi maphepha yo ka ya nga ri kahle nemetweni vo tami nemetweni xiphiqo i xiyimo xo tika swinene lexi mi vulavulaka hi xona kambe ha khensa swinene loko mi te na tlhelo rero inkomu buti wa mina xiyimo xo tika mingisiromela lexi vaaki na va va va va hetelelaka va va hlangana na xona hi ndlela yaleyo 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula eka eh, munghana lonene fm um hi yisa mahlweni e, ku ya hi ku tisela nongonoko afrika wa vulavula eka munghana lonene fm e, hi ta kota ku twa ku hikokwalaho ka yini hi ri la afaza primary kambe ke hi nga se endla sweswi yi ma heteka muyingiseri loyi nhlekani hi hlekani bosete na vayingiseri va afrika wa vulavula ayi oh mawuwani mi fike Ah, ni fikile ni fikile ku heyi vayingiseri vanhu lava ni kumaka ni ri busy se ni ku heyi mo ni tekanyana three minutes ni angula eh mi la ku mi la ku angula hi yihi yaliya ya ku hikokwalaho ka yini swi ndlise sweswi a swi nga ndlisa swona ya in three minutes no tshemba ku ni ta va ni vahlamuseli va swi twisisa eh eh president Zuma loko ni vulavule na vona eh through admin ya vona va vi va hmm. kombisa ku a ku ri na threat kambe hi vi hi clarify hina hi organizer swona ku a ku na munhu a nga ta pfala patu hi hala ka hina Ni nga ta nakona se hi na papila ri humaka ka nsati wa mufi Manchavani na n'wana leri a va rhumangi group a va rhumangi family member a va rhumangi organization ku yi vulavulela legacy ya Collins Chavani hmm. so endzhaku ka sweswo va va hi hlamula ku no wa ready to come ko va ku sweswi ku na rifu la amutini and hi ti 17 a hi hlangane na ti-king na ti-queens na ti-chiefs hmm. hi twanane ku ni pfo ni postpondi ku ta va rhanga va vuya kweleno va ta endla ku ku nga ha vi na moya ya ku kokelana ni taka se hi vi hi twanana na vona ku okay a ku na kinga hi tiseleni tilidara loko hinkwako loko na loyi a nga rejistara phata va ri kona se va hi tiseli vanhu hinkwavo lava hi va lava ntirho wu fambi kahle na va tele eh, kambe ku na un'wana ku na un'wana a ku na un'wana a ye nkandla i hi fonerile na yena amoyeni a ku mhani ri nkandla lava va lulamisa a tlhela va vula na hi mavito ni va rivele eh a kombisa timhaka ta ku volo ka va nga swi kunguhati kahle swa vona hi yo mhaka president va nga ha tanga Eh, ni na list eh, ya lava va recogniziwaku legally the whole eh, country lava nga convener ku na lulamile jack ya ya vito rero hi ro ri nga a nga ri tshaha eh, coordinator i john ngoveni so hina hi tirha a hansi ka vona kambe ku na vanhu va ku fana na vona va lava swikalavito va nga tsutsuma va ya kandla a ni loko ku ri na mintirho ya ku fana na leyi vanhu va tiphozixina se u lava ku ya tiveka kambe va fike leyi va vutisa lava ya ku i mani loyi ivi va ku hayi a hi n'wi tivi se va vhe va ku heyi a hi lavi ku lava hi nga va tiviki se u vuyini hala ka province a fika nghena nghena ka ti whatsapp group leti hi nga na tona a vulavula leswaku swi twalanyana ku hi nga ku loko ku ve a nga u lava xitulu a nga va rhumiwi hi lavaya ku va ta va ta endla hasahasa se hi ku leyi is a disciplined organization leyi nga katsana masocha na yena civilian hi kote ku hi bulana na yena hi n'wi byela ku loko a lava ku behavior a behave hi tirhisana loko ku ri a yo rhumiwa a tlhelele ndzhaku se kambe leswi ni mi byelaka swona ni vulavule veri veri ni vulavula hi hina hi ri hands on so president zuma u tata loko karhi wu fika kambe sweswi hi endlile leswi a swi laveka no vona ku swa swa ni vuya ni kota ku angula khenseli swinene mawuwani hlayisekani esaneni inkoh mawuwani fambisa sweswo i ri eh, a hlamula sweswi ambula swona se sweswiwani a hi vuyeni laha hi nga koho hi le afaza primary eh, and ka nsavulani eh, hi na va vukosi e-e kambe rito rona rero eh, na mi ni va ni kha ni nga twanani na rona a hi ra vukosi i va vuhosi eh Xitsonga xi pfumeli ku va vukosi loko va vukosi swi vula ku bya hela se vuhosi a byi heli hi yo mhaka a byi dyondzeriwi a byi apulayeriwi vinyi va misava va kona la se ta va hi kha hi vulavula na nganakana mahumani kambe hi nga se bula na vona hi sungule ni bula na eh Amos eh Sambo vona i vakondleteri va siku leri hi nga ka rona namuntlha laha hi kota ku twa ku va ri yini eka eh, ntirho lowu wa siku ra namuntlha sambo hleka a hi vutiphetsa mi pfukeni hi pfukile njhani a hi pfukeni a ni swi tivi ku a mi ri ka xiphemu xihi xa nongonoko laha ka mi mi teka nkarhi wo leha ngopfu a mi nge heti loko ku ri ku mi fambisa leswiya mm. kambe a hi vuyeli laha hikokwalaho ka hini hi ri laha um loko um mi ni vitana um eh mi ni vitana mahaxi Eh. a na ha vula xikongomelo xa siku Ah, A ni- a ni- a ni ri hi mina loko a ku ri nkosi na ku ri mina loyi a ni fanele ni vika nkosi so khale, ah, khale. so eh, no xikongomelo xa nsi- xa siku i ku vula hi ni lomba rito ra xilungu ku hi le ka back to school campaign um i swilo leswi swi endlaka lembe rin'wana na rin'wana na munghana lonene xikhumba marathon na ti-sponsors ta hina leti nga kona namuntlha se namuntlha hi laha hi lava ku ta hi ta nyikela eh eh fenichara kumbe eh switulu swa vana va xikolo oh a mo nda so nyika mi kumi nyika tintangu swi helela Eh, kwalano na- namuntlha hi nyike tintangu namuntlha hi tshame hansi muhaxi hi swi languta ku ri no tintangu ti right ti kahle mara ntangu yi pfuna n'wana wun'we mara switulu leswi hi nga swi xava swo ringana 200 swi ya pfula swi ya pfuna vana hinkwavo lava nga kona la ka xikolweni so hi leswi namuntlha hi nga endla swona se xikombelokulu xa hina namuntlha i ku hi ta hi ta pfuna vana lava nga kona hi mfanichela leyi nga na yona ya xikolo eya kambe loko hi suka la ni kombela mi susa leswi hi ku Ya, leswi a ya, swi ya, no, hi ta swi susa. eh, a swi fambelani Ya, na no, no, na hi ta- laha hi hi ta- nga hi ta kona swi susa. Swi va- a hi nga swi vonangi kahle hi ta swi susa na hi ta na swi susa, hi ta na swi na susa. khensa swinene kambe Yeah. ke loko loko mi mi mi ka mi hetisela mi lava ku loko ku va ku ri na van'wani va lavaka ku mi pfuna ku- ku- ka xivono lexi va nghena njhani kambe mi nga se hlamula sweswo xivutiso hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku mi ndla mapfhumba ya muxaka lowu Eh i mhaka ya ku eh a hi nyikiwanga ku fana muhaxi. ku na lava total va pfumalaka so hina tanihi xikhumba marathon swimalela malani leswi hi swi kumaka swi endla ku hi tlhela hi swi vuyisa ka ti-community hinkwato loko mo languta muhaxi namuntlha hina maratoni yi va yi ri ka xikhumba mara namuntlha loko mi languta hi le kwini hi le ka faza eprimary school ka nsavulana mi ta tsundzuka ku ri malembe laman'wana hi famba na munghana lonene hi kume hi kuma hi ri kwini hi vo mpumalanga tindhawini ta ku hambanahambana so mapfhumba lawa i ya nkoka eka vana ku ri vana va kota ku tlhela swikolweni hi ndlela yo xiximeka swinene Yeah, ya yeah. so i xikongomelonkulu xa hina xexo ene loko va- lavan'wana ni lava lavaka ku ta va lava ku nghenelela xo sungula hi kombela vanhu hi ti 5 ta october lembe leri hi ta va hi ri na maratoni yeah. a va ta ta joyina maratoni lama loko hi heta ku endla ku loko hi heta ku kuma swimalana leswiya hi swona hi tlhelaka swi vuyisela ndhawu na ti-sponsors lava swi lavaka a va ti a hi lavi oh, mali yo tala ku sukela ku ku le mali yin'wana na yin'wana leyi munhu a nga na yona mm. a ta ta nghenela maratoni yi ta tlhela yi tlhelela swikolweni swa ka vona mm. ya eyi mhaka ya kahle ngopfu leyi mi yi vulavulaka na mina na nghenela na na swi tiva na lembe leri nga hela a mi ri kona eh. na ku khensa ti-sponsors hinkwato a ni tivi ni nga ti vula hayi swa ti sponsor swi ta hlupha swi ta hi vangela swi vulavula mara hi khensa ti-sponsors hinkwato ti mm, tiva mm. Eh, lava va nga hi ku hi pfuneni hi khense swinene ngopfu kambe kambe a ni voni ku swa ona hikuva a ni ngo hi le ka pfhumba ri ri eh. a ni ti-sponsors leti hi to ti mi pfunaka ku mi ze mi tisa na eh, switofu lana hi tihi ti-sponsors leti um khensa swinene va ka sipa xikhumba marato va ka sipa xikhumba hi khendzisa va ka mahomani hi vo ndavezitha va vheta swona ku tiko ra vona ndavezitha kusukela hi na three years sweswi hi ri na vona va karhi va hi pfuna va ka genesis va ka marara eh va ka chabalala tennis va ka go zone va fosco va likwele timayini leyi va va va va karhi va hi pfuna va nkwangula tilo Ah. se na va standard bank ma va vona eh. na munghana lonene Ah, khese swinene ngopfu hi ku tama si khesi swinene a swi tiva ku ri loko moze mi sungula ku vulavula n'wina a ka ha yimiwi kambe mi swi tana khensa swinene khensile khensile i nkomo hi sweswo mi yingisela munghana lona fm i tatana amos sambo lava hi bula na vona kambe hi la ku ya ka vinyi va misava loko ze hi bula na vinyi va misava ha hi nga chayisa se hi vona swin'wani hi ta va se hi hetile um hi ndlela yeleyo kambe ke i ma hi nga heti nkarhi mi yingisela munghana lona fm ni amukela um e nganakana nyiko mahumani kusuka ka yindlu ya vuhosi bya ka mahumani hi vo hi bulaka na vona kahle kana siku ra namuntlha kana kana nhlekani yi mi amukerile ka munghana lonene inkomu mahaxi hi khensa ku va mi ri kona laha tikweni emugangeni wa ka nsavulani ni tsakisa hi ku hina vinyi va misava hi ku ni na swivutiso swo tala ku katsa na ku hikokwalaho ka yini ku ri ka nsavulani nsavulani i yini xa vumbirhi hikokwalaho ka yini hi nghena hi gede laha tikweni leri no sungula ku nghena tikweni ro nghena hi gede i pfuleriwa i nghena va tlhe va pfala kambe a hi sunguleni laha mm. hikokwalaho ka yini tanihi vinyi va misava mi vona swi ri na nkoka ku va na mapfhumba ya muxaka lowu lawa ya nge le ku endliweni ka xikolo lexa faza namuntlha um a khensa muhaxi um mapfhumba lama ma na nkoka ngopfu etikweni because um ma hluvukisa tiko so pfhumba rin'wana na rin'wana leri hluvukisaka tiko kumbe vanhu va muganga hi laha vukosi byi tshunela kona so tanihi vukosi eh, swi na nkoka ngopfu leswaku hi tixaxameta na mapfhumba lawa na vanhu lava nga na mihleketo yo fanana na vukosi ku va va seketela vanhu va va vaakatiko ku va leswaku va va swin'wana evuton'wini hikuva va va pfuna hi mapfhumba lama ya ku nyikelela eswikolweni muganga wa ka nsavulani nsavulani i i- i wun'wana wa vana va ka mahumani i yini um nsavulani a- hi va- hi wun'wani va ti va va tindhuna leti a ti ri kona la ka nsavulani oh, lava va nga thyiwa vito ra ka nsavulani eh. va ri tindhuna ta ka mahumani oh, so va ve va tshembeka swinene ku ze ku thyiwa na um muganga vito ra vona eh. tanihileswi namuntlha hi nga kona laha emugangeni wa kona so i vito ra ra ra tindhuna leti ta kwala ka nsavulani se a mi le ka xiyimo xa kahle xa ku mi nga hi byela ku ku nsavula leyi yi swi sukela kwihi eh a hi na nkarhi muhaxi mara i i mavito ya ya vanhu va Mm, oh. lava va va nga tumbuluxa eh muganga lowuwani Okay. so eh that's why ku vitaniwa ndhawu leyi ku hi le ka nsavulana so mhaka ya gede a ku ri mhaka leyi a yi tisa hi mfumo leswaku va ringeta ku ku ku va na eh, vuhlayiseki so ma swi tiva ku i ndhawu leyi ku nga kusuhi na mananga swinene Yeah. hala ku ya a a bodeni ya kruger Yeah. so gate leyi ya pfuna ka ku va ku va na vuhlayiseki se swi vula ku yini swi vula ku o ku vuhlayiseki ka va- bya vaaki na ku a a- a byi- a hi ku siveriwi ku swifuwo swi nga ya tlhelo leriya rin'wana ra dirata e no swona hi le kusuhi na red line laha hi nga kona loko mi famba mi hala ndhaku hi nga kona Yeah. eh eh, darata ya kruger loko mi ri laha muhachi a yi le kule ngopfu eh mi nga famba na hi milenge Mm. Oh, so yeah. so eh that's why mi kuma ku ri na ti timhaka to fana na gate leyiwani Oh. e so mara a swi siveli nchumu mi nga mi nga chavi mi hlayisekile loko mi nghena le ka muganga mi swi vonile va mi amukele kahle ya ya e hi- e hi ndlela yaleyo hayi va vo se a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va um mi bule na hina ka nongonoko wa afrika wa vulavula a khensa swinene Inkomu, um i- ku diya ku engeta inkomu yi nge se famba hi lava ku khensa va xitiche ka munghana lonene ku va va tshunela va ta va ta hi seketela hi minkarhi hinkwayo loko hina mapfhumba lama hi vona va ri na hina so i xitichi lexi hi xi rhandzaku lexi xi hlayisaka rixaka so hi marito lama ha khensa na n'wina loko hi mi vona mi ri kwala mi karhi mi seketela mapfhumba ya le mugangeni lowuwani hayi no ya khensa swinene eh, ndhawu ndzi ta va na na siku lerinene mi ni xewetela hinkwavo va vuhosi bya ka bya ka mahumana inkomu a khensa swinene hi sweswo mingisela munghana lonene f m hi lava a va nga hi rhurhela laha vinyi va misava um vona um nghanakana nyiko mahumani eh kusuka ka vuhosi bya ka mahumani hi ndlela yaleyo na ku pfumela ku ri eh hi leswi hi nga eka swona nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ntirho wa eh nongonoko wa eh, a- afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela eh se Eh, sweswiwani lexi ni nga ta xi endla ni ta tlhelela le ku nga na eh a studio 13 va ta teka tintambu va ya mahlweni na nongonoko na minongonoko loko lava va nga lava vona swi ri na nkoka ku hi kuma van'wana hi bula na vona eh va ta hi byela eh hi vi hi endla tani kambe loko va vona ku hayi leswi hi nga mi fikisela swona mi swi kumini hoko swi ta vula ku mina na na ncindzani na valava hi nga na vona kwala hi to ti fambela hi vona ku eh, la ka nsavulani eh, ku njhani kambe yimani ku byela mingisero wa munghana lona fm ku ri hi mpfuka rixini mixo lowu tanihi munghana lona fm yi sungule hi ya exikolweni xa eh, baleni le aka xikhumba laha koho a ku ri na ntirho lowu a wu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi munghana lona fm hi ku tirhisana na va mbazima wa cheche Foundation laha va vona leswaku ku hetelela ku nyikeriwa hi swimbalo swa xikolo eka vadyondzi va ku tlula madzana nharhu lava a va katsa la swikolo swinharhu ku nga Mukula, Khwezu na ebaleni sweswo hinkwaswo a swi endleka le a xawela ivi kusuka kona hi nghena ndleleni hi ta la a ka nsavulani va fika va hi pfulela gede loko va hi pfulela gede hi nghena hi tikuma hi ri xikolweni lexi thyiweke faza primary laha hi nga fika kona ku nge le ku hi nga tisiwa laha hi ku seketeriwa hi va xikhumba marathon na munghana lonene fm va ta vona leswaku ku ta ku ta nyikeriwa hi hi switulu exikolweni lexi xa eh, faza hi ndlela yo yoleyo se hi swo swi nga hetisa la mingiselo munghana lonene fm ha ya mahlweni tanihi xitichi hi ku a hi yiseni mahlweni timhaka ta dyondzo ti na nkoka hi tona ti nga khoma vumundzuku kusuka haleni u kandzisa vulani handle ka loko swo boha loko swi nga bohi hayi kho hi ta hi ta va hi gcine kwala eh mi va na siku lerinene mi tiphina hi ku hela ka vhiki lokunene ni khenseli vahumelerisi emichinini a ni ri na patrick shy na cedric temba kasi eh lava va nga vona leswaku hi pfa hi kuma vanhu eh, hi ku hambanahambana ni na mafosi try by force eh ni na ncindani eric mavasa